San Mateo capítulo siete. Ani pemoĩ vai pende rapichape, ndapeipotáiramo Tupã penemoĩ vai, Tupã penemoĩ vaíta peẽ peporomoĩ vaiháicha. Ha peẽ pejapoháicha pende rapicháre, Tupã ojapóta penderehe. Mba'éicha piko rehecha pe yvyra ku'i nde ryvy resápe oĩva, ha nderehechái pe yvyra poguasu nde resápe rerekóva? Mba'éicha piko eréta nde ryvýpe, Taipe'a ndéve pe yvyraku'i nde resápe oĩva. Nde voi rerekóramo peteĩ yvyrapo guasu nde resápe, tekove rova mokõi. Eipe'a raẽ pe yvyrapo guasu nde resápe oĩva, ehecha porã hag̃ua, ha upéi reipe'a hag̃ua pe yvyraku'i nde ryvy reságui. Ani peme'ẽ umi mba'e imarangatúva, jaguápe, aníntema ojere penderehe ha pendesu'upa. Ani peity pene mba'ejeguaka kurépe, Aníntemo oipurũmba rei hese. Pejirure ha Tupã ome'ẽta peẽme. Peheka ha ha'e ojuhukáta peẽme. Pembota Tupã rokẽ ha ha'e oipe'áta peẽme. Ojerurévape ningo oñeme'ẽ, ohekáva katu ojuhu ha upe okẽ ombotávape ojepe'a. Máva peẽ piko pende ra'y ojerure ramo peẽme ho'u g̃uarã peme'ẽta chupe itape hengue? Térã ojerure ramo peẽme pira Peme'ẽta chupe mbói. Peẽ pende rembiapoguáiva Tupã renondépe, peme'ẽkuaáramo iporãva pende ra'y kuérape, ko'yteve pende ru yvágape oĩva ome'ẽta iporãva umi chupe ojerurévape. Upévare, pejapo pende rapicháre peẽ peipotaháicha ojejapo penderehe. Pévape he'ipaitéma Moisés rembiapoukapy, ha maranduharakuéra kuatia ñe'ẽme oĩva. Peikéke upe okẽ'i rupi, sake'ipy hína upe okẽ, ha ipe upe tape ohóva aña retãme, ndahasýi upe tape rupi jaiko ha heta umi oikéva upe okẽ rupi. Upe okẽ ha upe tape ohóva tekovetépe katu ipo'i ha hasy upe rupi jaiko, mbovy umi ojohúva pe okẽ. Peñeñangarekóke maranduha rajapúgui, oúva pene rendápe, ijapégui o'o jogua ku ovechápe, ipy'apýpe katu aguara guasu ñarõ. Hembiapokuére peikuaáta chupekuéra, ndojepo'ói ningo parral ñuatĩ mátagui, térã higo kapiatĩgui, ha péicha opa yvyra iporãva hi'a porã, umi yvyra ivaíva katu hi'a vai. Ndaikatúi pe yvyra iporãva hi'a vaívo. Térã pe yvyra ivaíva hi'a porãvo. Opa yvyra ndahi'a porãiva oñekytĩta ha oñemombóta tapépe. Ha péicha hembiapokuére peẽ pehechakuaáta mávapa umi maranduhára japu. Ndaopái he'íva chéve, Che jára, che jára, oikéta yvágape, Tupã osãimbyhyhápe. Umi ojapóva che Ru yvágape oĩva rembipotánte oikéta. Og̃uahẽvo pe ára heta oĩ he'ítava chéve, Che jára, che jára, nde rérape ningo roñemoñe'ẽ va'ekue, nde rérape hetágui roity va'ekue mba'epochy, ha nde rérape rojapo heta mba'e hesapyrãva. Upévo ha'éta chupekuéra, Araka'eve ndapokuaáiva, pejei chehegui peẽ tekove ahẽ, Upévare, oimeraẽva ohendúva ko'ã che ñe'ẽ ha upéi ojapo, ojogua ku karai iñakã porãvape hogarã omopu'ã va'ekue ita ári. Upéi, ou oky ha okakuaa umi ysyry, yvytu hatã, oipeju ha ojejapipa pe ógare. Péicharõ jepe ndo'áiri oñemboguapýgui ita'ari, ha opa umi ohendúva ko'ã che ñe'ẽ ha upéi ndojapói katu, ojogua ku tekove tavýpe omopu'ã va'ekue hogarã yvyku'i ári. Upéi ou oky ha okakuaa umi ysyry, yvytu, hatãgui pe ju, ha ojejapipa pe ógare ha upépe ho'a oñembyaipaite. Hesu oñe'ẽ mba rire, opavave ohecha ramo joaite mba'éichapa ha'e ombo'e chupekuéra. Hesu niko nombo'e.